La slama nwen, kunwi s leqbayel yettqelliben axxam ittubarken. Ḥassiset i rebɛa nesɛa amek tzemrem ad tesɛum lbarak-agi Rebbi. Axxam ittubarken, ɛni la garwat ddunit merra win ur nettqellib ara lbarak-agi? Waqila ulac. Ɣef wayagi, ad nmeyyez sya ɣer zdat i xemsa nnubat, amek nezmer ad nesɛu akk axxam ittubarken. Am akken ixdem ddeqs ayagi tura d baba i iɛawnen s leqraya-agi. Netta, ijerben lbaraka Rebbi f uxxam-is deg tmanya u xemsin iseggasen segmi izewwej. Iɛawen aṭas ilemẓiyen deg waṭas tmura ad fehmen ayen i d-iqqar Ṛebbi deg Wawal-is ɣef lzewaj d lemɛaceṛa ilaqen gar argaz d tmeṭṭut-is, gar yimawlan d warraw-nsen. Ad tsellem sɛa sɛa ṣṣut n baba d nnehu ara awen-yefk. Lameɛna imi d amɣar tura Issuter-iyi ad hedreɣ deg umkan-is. Ur neḥwaǧ ara ad nili d ibennayen iwakken ara nefhem lsas uxxam, yessefk ad iǧhed, ad iqwu, iwakken ara ibedd uxxam-nni mebla ma d-yettengugu. ama d axxam i bnan s udɣaɣ d lǧebs, ama d wayen deg waydeg ɛelqen lɛibad d warraw-nsen. D Rebbi i yessersen lsas-agi iǧehden deg wayen i aɣ-isseḥfeḍ deg Wawal-is ɣef Adem d Ḥewwa, argaz d tmeṭṭut amezwaru deg ddunit. Akken tessnem, Cciṭan ijerreb Ḥewwa, tɛeṣṣa awal Rebbi, tedneb. Fiḥel ma ḥkiɣ-awen ayen yeḍran tessnem taḥkayt-nni. Tessnem diɣen akken Ḥawa mi teɣli tedneb, tjerreb Adem, dɣa ula d netta idneb, dɣa si Sidna Adem i d-yekcem ddnub deg ddunit. Nella akk d imednuben s laṣel-nneɣ. Seg wass mi yedneb Adem, at ddunit merra qedɛen di mkul lǧiha ad uqmen iman-nsen axxam lefraḥ, lameɛna ula yiwen bunadem ur yesɛi axxam ikemlen. Kul ass yettili deg uxxam n lɛibad ayen i ten-iferqen. Ttenkaren gar-asen lefsad, ameččeǧǧu d lxedɛa. Ayagi merra yekka-d seg ddnub i d-yekcmen ɣer ddunit s lɛaṣu n Sidna Adem. Nukni llan d imednuben iɛewjen deg yixemmimen-nneɣ, nesɛa ala yiwen ubrid, deg nezmer a naf lefraḥ d lehna, yeɛni ma nuɣal-d ɣer Rebbi s ltuba, s isem win i d-isers Rebbi ad yili d amcafeɛ weḥd-s gar iman-is d wat ddunit. Bunadem, ma iqbel Sidna Ɛisa Lmasiḥ d ameslak-is, yumen d netta i t-ifdan s idammen-is iṣfan, Ṛebbi ittak-as imir-n i umexluq-nni ittuɛafan tudert tajdiṭ, leɛqel ajdid, amenni ajdid mačči ad iɛajeb iman-is, lameɛna amenni ad ixdem lebɣi Ṛebbi, ad t-iɛajeb netta. Imir-n ula d tikli d ttbiɛa n bunadem-nni ttbeddilen. Imir-nni kan ara yesɛu bunadem axxam ittbaṛken. Kunwi llan d ilemẓiyen, Ur tjerrbem ara lweqt zik mi ur ttserriḥent ara tiqcicin ad ɣrent deg lekul. Ɣef wayagi ur ssinent ara yemma-twen ad ɣrent mačči ala xaṭer ixuṣṣ-asent leɛqel. Lweqt-agi mačči kan qqaren tiḥdayin deg tudrin anida zedɣent deg uxxam imawlan-nsent, lameɛna ttruḥunt mebɛid ad ɣrent deg lyisi, tteffɣent imiren d ṭṭubbat d tifermliyin d lecyax n lekul. Drus tura i ḥejbent, drus i yettlusun lḥaf, Lebɛada deg temdinin. Ayagi yelha, lameɛna ulama ilemẓiyen d tilemẓiyin leqbayel di kulci ɛedlen s tilumẓit n tmura nniḍen, yella lxuf fell-asen di leḥuriya-agi tajdiṭ i ufan. Yelzem-aɣ akk ihi ad nefhem acu iqqar Rebbi deg wawal-is ɣef leḥwayeǧ-agi. yettwagdeb di lebda lxaliqa n dewwit in ara rebbi ad nuqem argaz ɣer ṣṣifa-nneɣ. Dɣa akken-nni i yexdem, ixelq argaz ɣer ṣṣifa-ines. Ixelq argaz s tmeṭṭut iburek-iten. S imeslayen-agi nefhem bunadem amezwaru ixelqen di ṣṣifa rebbi ikemmel. Yesɛa tazmert ad ifreq gar lxir d ccer. Izmer ad imeyyez ddeɛwa, ad yextir ayen ilezmen, yesɛa tazmert ad yeḥkem ɣef ayen ur nli ara lḥeqq. Ikemmel, Dɣa yenna-d Rebbi ur ilaq ara ad yili argaz weḥd-s. Ad as-uqmeɣ tamɛunt ara yemcabin ɣur-s, mačči tin ɣef ara yeḥkem, lxaṭer argaz axir tmeṭṭut, lameɛna tin ara yemcabin ɣur-s, tin ara iɛedlen yid-s di leɛqel, Tin uɣur yezmer ad d-yas ad iccewwer yid-s ɣef wayen yeɛnan axxam d tudert-nsen. Tin ara ibedden ɣur-s lweqt mi yehlek. Tin ara t-iɛawnen deg uxxam. Ṛebbi yexleq argaz s tmeṭṭut, yesɛedl-iten. Ɣef wayagi, deg waṭas n tmura n ddunit, tilawin qqaren-d sama irgazen. Deg wayagi, ttuɣalen tura lɛibad ɣer lqesed n Ṛebbi amezwaru mi yexleq Sina Adem d tmeṭṭut-is Ḥawa, ɛedlen. Iyaw ad nẓer tura si lektub amek i d-ixalaq Ṛebbi tamɛawnt-agi i Sidna Adem. Ittwakteb, iseɣli-d fadem n Adem ameqqran iṭṭes. Ikkes-d yiwen n yiberdiyen-is, dɣa ira aksum deg umkan-is. Sid Ṛebbi iwṣef yiwet tmeṭṭut s uberdiyen-nni i d-ikkes seg urgaz. Dɣa yewwi-tt ɣer urgaz-nni Adem. Yenṭeq-d imiren Adem, yenna-d, Tagi tura d iɣes n yiɣsan-iw, d aksum n uksum-iw. Ad as-qqaren tameṭṭut alxaṭer tettwakkes-d seg urgaz. Nezmer ad nefhem aṭas leḥwayeǧ seg yimeslayen-agi. Ṛebbi ikkes-as ala yiwet tibeṛdit i Sidna Adem mačči akteṛ. Dɣa qqiment-as aṭas tibeṛdiyin nniḍen iɛedlen d tin-nni i d-ikkes. Deg wayagi nezmer ad nefhem tameṭṭut d urgaz ɛedlen. Tiberdit-nni i d-ikess Rebbi seg Adem, ad yuqem yis tameṭṭut. Tettwakkes seg seddaw n yiɣil-is. D lwajeb i urgaz ad iḥerres tameṭṭut-is. Tiberdit-nni i d-ikess Rebbi seg urgaz, ad yuqem tamɛawnt fell-as, teqreb ɣer wul-is. Ɣef wayagi i ilaq i bunadem mačči kan ad iḥerres tameṭṭut-is, Lameɛna ad tt-iḥemmel diɣen. Atta-ya tura tin yettṛajuɣ i d-inna Adem, tin ara iɛadlen yid-i, tin ara ilin d tamɛunt-iw, ɣef zemreɣ ad tt-kelleɣ, tin ara ḥerzeɣ, ara ḥamleɣ kul ass. Ɣef wayagi i d-iqqar awal Ṛebbi, ad yeǧǧ urgaz baba-s d yemma-s, ad iṭṭef di tameṭṭut-is, i sin ad uɣalen amzun d yiwet lǧeţţa.

Ad ɛawdeɣ ihi lamer nni n Sidi Rebbi i awen-ɣriɣ seg Lina. Argaz ad yeǧǧ baba-s d yemma-s ad iqqim ɣer tmeṭṭut-is, ad d-uɣalen i sin amzun d yiwet lǧetta. Yewɛer i bunadem ad yeǧǧ imawlan-is, lameɛna mazal izmer ad ten-iḥemmel, ad sen-ixdem lxir, ulamma izdeɣ netta d tameṭṭut-is deg uxxam nniḍen. Deg tmurt n Leqbayel taqcict yettaǧǧan axxam n baba-s, ad tesɛeddi tameɣra n lzewaj. Ilzem-as diɣen i urgaz-is ad yeǧǧ axxam n baba-s, ad sɛun i sin axxam iman-nsen. Awal n Ṛebbi yessefhem-aɣ-d seg wass-nni mi zewjen argaz s tmeṭṭut, argaz-nni ad iṭṭef deg tmeṭṭut-is, ad iqqim ɣur-s, ad tt-iḥemmel armi tefreq-iten lmut. Ma tesdukkuleḍ sin twurqin, lkaɣeḍ s lazuq, ur tezmireḍ ara ad ten-tferqeḍ. alma tcergeḍ-tent. Ataya ihi lmital n wayen ara yeḍrun mi yezdeɣ aqcic d teqcict lwaḥid mebla ma zewjen. Akken tessnem, yettili lḥal di kra n tmura. Imken sin-nni ur nzewwij ara ad sɛun llufan. Ma bɣan ad mferqen si ɣer zdat ad yili gar-asen acerreg ameqqran. Anwa ara yesɛun llufan-nni? Lbaraka n lefraḥ ad xfun, ad qqimen ala d terẓeg. d unezgum deg wulawen-nsen. Mi ara yellal llufan i sin ilemẓiyen ur nzewj ara, ad icerreg wul n urgaz-nni imi yella d aḍalem. Ad icerreg wul n teqcict s lḥecima i tt-iɣelben. Lmeɛcra ay tesɛa nettat d watmaten-is ad tcerreg, lxaṭer ad bɣun ad rren ttɛar imiren. Argaz, mi ara yebru i tmeṭṭut-is, acerreg yettilin gar-asen ad imɣur, armi ttuseblaɛen deg-s yimawlan s sin-nni merra, la akked warraw-nsen. Acu ihi, d lzewaj i d-yettamer Rebbi n wawal-is i wid yellan d lmumnin-ines. Amezwaru argaz d tmeṭṭut ad ǧǧen axxam imawlan-nsen, imiren ad ṭṭfen wagwa. ad d-uɣalen seg wass-nni amzun d yiwet lǧetta. Ad issin s wayagi ilemẓi-nni i aɣ-d-iketben ussan-agi iɛeddan belli ayen i aɣ-d-isteqsar d aḥram ameqqran. Ur aɣ-ikeffi ara ad nehder ɣef wayagi tura. Uqbel ara nkemmel lehdur, iyyaw ad nuɣal ɣer wawal-nni s wayes nebda nnuba yiḍ-agi. Ma ur iǧehd ara lsas uxxam, lebni merra ad ixreb. Akkenni, ma yella at uxxam ilan d lmumnin, ur bennun ara ɣef tidet deg wawal Rebbi, ur ttafen ara lbaraka-ines. Rebbi yefka-as i Adem yiwet tmeṭṭut, mačči snat, tlata neɣ akter. Ma nerna-as i wawal Rebbi d wayen i aɣ-iṣaḥfeḍ deg-s, ur nqebbel ara lbaraka-ines. Ar tura ur neḥfeḍ ara ayen i d-iqqar Rebbi ɣef dderya, ad nxemmem ɣef wayagi ddurt nniḍen. A wen-ibarek Rebbi, a wen-yefk axxam ittubarken, yebnan ɣef lsas ur nettengugu ara n wawal-is, a lxaṭer akken i d-yenna Sidna Dawed, Ma ur ibenni ara Ssid Rebbi axxam, wid i t-ibennun seɛyun kan iman-nsen. Imken llan sin ara izewjen wussan-agi dinna deg tmurt. Iyyaw ad ndaɛu Rebbi fell-asen tura. Deg sin imzawjen-agi, arsalen-ik a Sidi Rebbi, semlil ulawen-nsen akken ara mḥamlen deg ubrid-nsen ad mǧazen. Kra ara yilin deg ddunit ili-asen d tasdarit, kečč ilan d baba-tsen ilhan, sseǧhed-iten di laman.

Llan wid iqablen ayagi yiwet tektabt yettusmanen Foyer Heureux. Lameɛna i wid ur nqabel ara mazal tektabt-agi ad tafem deg-s nnehu n wawal Rebbi i wid yettqelliben yettqelliben axxam ittubarken. Ma tebɣam ad tqablem tektabt-agi s tefransist neɣ s taɛrabt, ktebet inuba lexbar lxir. Boîte postale 141 Monte Carlo Monaco ad ɛawdeɣ s teqbaylit nuba lexbar lxir tabwaḍt n tibratin 141 Monte Carlo Monaco sutret tektabt-nni i tusman un foyer heureux axxam i ttubarken Taswiḥt-agi nesɛa kan yiwet nnuba, tin n lǧemɛa ɣef lɛecra u nnefs deg tmurt, ɣef leḥdac u nnefs deg yiḍ, deg Fransa, mkul lǧemɛa. Ma deg lexrif, ma yebɣa Rebbi ad nesɛu nnuba nniḍen zik cwiya, iwakken wid i gganen zik ad t-sellen uqbel ara ṭṭsen. Tajdiṭ-agi ad tebdu wussan ineggura n septembre. Nuba yiḍ agi, am tin s teqbaylit kul durt, tettaweḍ ɣur-wen ɣef lmuja talmast, 205 lmitrat 14 67 kilowat n Radio Monte Carlo. Awen ibarek Rebbi ay tmaten di ssma.